Bi dûrbûna xwe ya ji rojê gerextêrka heftan e û bi girbûna xwe jî ya çaran e. Uranüs gerextêrka duduyan a şîn a di pergala rojê de ye. Lê tê fikirîn ku çînekesbûna xwe ji ber gaza metanê ya di av û hewaya wê de ye. Keşf hatiye kirin ku Uranus jî mîna keywanê xelekên xwe hene. Lê ev xelek ji yên Saturnê hindik û teniktir in. Li gor mîtolojiyê wiha derbas dibe.

Bi giranbûna xwe heştê û şeş qatrilyon û heyt sed û deh trilyon û sê sed milyar kîloyî ye. Çardeh hezar û pênc sed û sî û şeş caran girantir e ji cihanê. Berê wê bi ekwatorî pêncî û yek hezar û sed û hîzdeh kîlometre ye. Ê cemserî çil û nê hezar û neh sed û çil û şeş kîlometre ye. Bi derûdora xuya ekwatorî sed û pêncî û nê hezar û sê sed û pêncî û çar kîlometre ye. Haydarkirina bi kite kit di derheqê Uranusê de kam lê binêrin bê ev gerestêrik çawa hatiye kifşkirin? Uranus berê hêzû gelek caran hatiye kişkirin. Cara pêşîn a tê zanîn ku hatiye kişkirin tê gotin ku sala sed û bîst û heştan a beriya zayînê ye. Lê hingê dibên qey stêrk e, ne gerek stêrk e. Cara pêşî asîmannasê îngilîz William Herschel Ew wek gerek tirk pênase kiriye. Serêpêşî bi salan gotiye qey Euraynos dûz tê dike. Zivirîna Euraynosê li derûdora rojê. Euraynos gera xwe ya li derûdora rojê di heştê û çar salên li cihanê temam dike. Ev hem ji ber dûrbûna Yûrayê Nûstê ji rojê ye, hem jî ji ber leza wê ya di rêgehê de ye. Ji ber vê zivirînê çil û du sal şev û çil û du sal jî roj in li cemserên wê. Ji lewma rojeka li Yûrayê Nûstê hema bibêje hevdeh saetên li cîhanê ye. Uranus, yek ji du gerestêrkên bayên xwe herî bi hêz ên pergala rojê ye. Gerestêrka herî hişk a duduyan e. Di pey Satûnê re ew tê. Saetê bi hezar û heyset kîlometreyî bayên li wê digobilin. Leza bayî di çirkekî de dikare bigihîje du sed û pêncî metreyan ya jî saetê dikare bigihije neh sed kîlometreyan. Xwarbûna tewereyê ya Uranusê. Tewereyeka xwar a qerase ya Uranusê heye. Ji gelek tirkên di pergala rojê de tevan cihêtir e. Zanyaran nekariye vê rewşa derasayî rave bikin. Lê hin îdia hatine kirin. Ji van teoriyan a herî pirtê qebûl kirin, Angaşta ku gerek Tirka hema bêje bi qas Cîhanê û Euraynus li hev dû ketine, ji lewma wiha xwar bûye. Ka em bala xwe bidin girsê cemedê Euraynusê. Carinan ji Euraynusê re cemeda qerase jî tê gotin.

Lê zehmet e zanîna biban xelekan teleskopê çimkî zêde zirav in. Pêşî James L, Elî, Edward W, Dunham û Jessica Meek biban xelekan hesiyane di sala hezar û neh sed û heftê û heftan de. Sala hezar û neh sed û heştê û şeşan gava keştiya fezayê Koyu ji ra di duyan a ser rêya xwe bûye. Wêneyê van xelekên cûrayî nûsê kişandine û şandiye cihanê. Sala du hezar û seyan û du hezar û pêncan du xelekên ji derve hatine kişkirin bi telesqopa Hubblî. Heta niha keştiyeke fezayê gihiştiye Uranusê. Sala hezar û neh sed û heştê û şeşan Voyager a duduyan. Bi derbasbûna bi dûrahiya heştê û yek hezar û pênc sed kîlometreyan dibe Uranusê re wêneyên xelek û peykên wê kişandine û şandiye ji cihanê re. Qasî ji destê me hat me behsa Uranusê ji we re kir. Ji bo temaşekirina we em Kurdî Space spasiyên xwe dikin. Heta vîdeokî din bimînin bi Kurdî Spaceê û ji bîr nekin bibin aboneyê qenala me li hogir û dostên xwe pêşniyaz bikin.